Lesedi, kganya. Dumelang, ke a le tamiša, ke a le dumediša, ke a le amogela go se moya ka Doctor Makgabo. Le kgone ke rata go bolela le nna ka pono e ke bilego le yona bošegong ba mabane goba nka no re le kgono ka masa ka re pono e ke bile le yona after 12 pele ke le botša ka pono e ke bileng le yona ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneo la rena ke le amogela ebile ke le ipsene ka taba tše ke le tshwaretše go tšona gomme ke kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le kgotle le yona notification bell gore ka mehla ge re uploada new videos le kgone go tseba gomme le ko rena molaetša wa letšatši leo e tla ba e le molaetša o mofeng okay pono ya ka so pele ke ba le pono ye ka nako ka ya gore ke rapele ke ile ka lighta candles tša ka ke be ke rapela ka dikerese tše seven seven color candles okay ke lete kerese tša ka and then ka rapela as usual ka fetša ka bula le lentšu le ke le butšego gomme ka bala lentšu le go tšwa mo bibeleng ge ke feditše and then ke be ke bona yengwe ya di-candles tša ka e be e tukela godimo kudu-kudu-kudu and then okay ka stime di-customer le tima di-candles ka no tša nakonyana ke e lesitše e tukela godimodimodimodimo gore kgabo ele ya yona e ya godimo kudu e ya godimodimo ya boya ya lekana le tše dingwe ya godimo jalo le jalo until ke bona gore okay e feditše jalo e s- e sepela kgabo ela e lekana le tše dingwe and then e ke seno bona re lekana le tše dingwe and then ka nama ka re okay e re ke time candles tša ka ge ke be ke di tima di-candles tše ke ke be ke tima ka menwana ene gore ke seke ka swane ke lokela menwana ka mo metsing then ka tima jalo le jalo ke di timile ka mokana ga tšona ke di bone gore ka moka tšona di timile ka fetša ka tšea yona gala selebe go tshwere metsi a le ke bego ke lokela menwana ka mogare ge ke be ke tima ka ka tsamaya ka ya go itlhatswa ka tšhola metsi ale ke bego ke tima ka ona ka itlhatswa gomme ka tšhela metsi a maclean ka tla le ona ka moka ka moreng so ge ke fitlha ka ka moreng ke makala ye nngwe ya di-candles e tuka mare ke bone ga botsana fela gore dikerese tše ke di timile ka moka mara e be e tuka e be e laetilwe e tuka so go raya gore ke rile go tima ge ke tsamaya fela ke ya ke ya ke tšhola metsi la ke tšhola metsi a matlini ya šala e laeta gape e laeta ke badimo e laeta ke mangeloi okay ka bo lebelela ka no makala because this thing a se mathomo e diragala e diragaletše gantši but kore kgotše ke ba confused ke re mara ke timile mara a se ke time jwalo le jwalo so this time Ka gore ke rile go tima ka tša nako e telele ke eme ke di lebeletše pele nka tsamaya ke ya go tlhatswa tlase yela. Ge ke boa e ke kgwetša keresela e tuka then okay ka ipotša ka re e re ke lese e, e, e, e, e tuke ka mokgweng nyakang go tuka ka gona and then yone e be e thomile go tukela godimo ka ka yela ya ka pele E ntše e tukela godimo, e ya fase, jalo le jalo, e ya godimo le fase, jalo le jalo. Mafeletšong ka thoma bona e tuka gabotse, then ka pe- moya wa mpotša gore okay ke se ke ka e tima, ke no e tšea ke e beya gabotse mola, e leng gore ke tseba gore e ka se we, e ka se fiše ka mo ntlong, ka e beya gona mola, then ka tsena ka mapaing, then ka tshwarwa ke boroko, ka ya ka boroko, ke re sela e ntše e tuka, mabone ona a ne a ntše ke timile ka moka ka moreng, o bo tuka ke re sela e nnoši. So ge ke robetše so, ka ba le pono. pono e khe ge e tla go nna ke bone spiritually ke tšwa mo mmeleng ke tsamaya ke ya into the universe ke tsena ka mo gare ga legodimo into the heaven gomme ke tsene mo legodimong ka kgotsa e le gore kore everything is white pure white dilo ka moka tsona di a kgatlhiša ke bošou fela gomme ge ntše ke lebeletše mola ge ntše ke sepela gona mola ka bona setulo se se tšhou se segolo se se botsana gomme mola setulong mola go be go dutše ramatla otlhe ke ile ka recognize gore motho ola a dutše kwa setulong ke modimo gomme ge ke be ke mmona gona mola ke be ke sa kgone kore ke be ke sa bone sefatlhego sa gae ke be ke bona like um the, the, the, um ke be ke- kore ke be ke bona kore ka mokgwa bego a dutše ka gona o ba dutše ka tsela ele e le gore o ba ntebeletše le nna ke be ke mo lebeletše mara ke be ke bona go thoma mo legetleng la ka mo go left letsogo la left go ya fase o bo apere all white setulo sela e be e le setulo se se botsebotse se se tšhweu gomme ka mola morago ka mola go be go le kore sort of o kare ke lebota mara kore ke go go tšhweu kore ke mekgabišo e mebotsana o ka nna gore um go be go motho

and then e pentilwe mola ka botšhweu kore ke ke- ke yona picture ke bego ke e bona but e be e dir- e dirile mablomoblomo yona ka mokgwa le bego e dirilwe ka gona kore an art kore bona gore mo motho a bego a dira mošomo o ba dira ka bothakga bo bogolo ke ka mokgwa e le gore ka morago ga gage go be go le ka gona so but ne ke bona only uh, the left hand side ya gage o thoma mo legetleng go ya fase o ba apere dilo tse ditšhweu ke be ke sa kgone go bona the other side goba le sefatlhego goba mmele ka mokana ga ona so ka mo lebelela nakonyana e telele gomme ka bona ke boela morago e ke seno boela morago and then ipono e la ya fela but uh, ya fela and then e seno fela ka moranyana pono ela ya boa gape ka ke pona ke boeletše gona mola gape so ge ke boeletše gona mola legodimong gona mola ke bego ke le gona ka mola ponong ya mathomo this time ke bona ke ge ke fitlha mola go yena then ke kgonne go mmona gabotse ke kgonne go bona sefatlhogo sa gage kgonne go bona sefatlhogo sa modimo

and then ge ntse ke sa mo lebeletše mola ka mo morago ga gage pele go bo sena motho bo sena selo mara ka sepitinyana ka thoma go bona mangeloi le bona ba bapere all white be le mangeloi a mantši kore a be a mo surroundile a mangwe a be a le ka mo morago and then ba bangwe kare ba ba le ka mo pela gage mara ba le ba bego ba le ka mo pela gage ga se kgone go ba bona gabotse and then ba le ba bego ba le ka mo morago ga gage ba ile ba thoma go ntšha marumo a bona ka bona le bona gore mo difahlogong tša bona ga se ba thabe ba nyamile ene ge ba ntšha marumo a bona ya ba sešupo sela sa gore ba ke tukišetša ntwa ke ntwa e le gore e ya go ba gana mola legodimong ke ntwa e kgolo e le gore e ya go ba gana mola legodimong ene ntwa e be le ntwa e le gore ke e magareng ga mangeloi e go bo go le mangeloi a e leng gore a a a ema le modimo a respecta modimo e be e le mangwele a e le gore a protecta rena batho gore le mo lefaseng ba re tlišetša kganya ka ra bophelo ba re tlišetša mahlatse matlhonolo ba re tlišetša dipono ba re tlišetša dilo tše dibotse ba re šireletša and then mangwelo awe a ba a ya go lwa le mangwelo a mangwe a e leng gore e be le mangwelo a e le gore ba ba sa rate modimo ba rata go mo tšeela mmušo wa gage ba e na le mona mo go yena mare ba lebala gore kana ba bopile ke yena and then ya ntlela ka pela ka mo ponong ela gore nto ya ge e le so e ka ba e le mo go nna e ka ba empontšha ntho e diragetseng mola kgalekgale mola mola e leng gore go ile gwa ba le nto e kgolo magareng ga mangeloi mangwele a mabe a bego a, a, a, a leader ke satan diabolos a bego a elwa le mangwele a modimo a mabotse bao ba bego ba leader ke archangel michael so ya mpontšha gore ka mokgola ntwa e le e thomileng ka gona Ke mangweloi ale e leng gore Archangel Michaels le mangweloi a gage ba ile ba ba fenya, ba fenya mangweloi a mabe. Mangweloi a mabe a wela mo lefaseng. Gomme ge ba wela mo lefaseng, and then ba thoma re thoma re ba bitša re ke di-demons gobane e be e le mangweloi e leng gore a folowa Sathane. Ge ba wela mo lefaseng then ba wela ka gare ga molete o mogolo. Molete o e leng gore

ene mo e leng gore re a tseba ga gane jwalo gore the river of Euphrates meetse a yona a pšha goba ebile nka no re a pšhele because meetse a la šetšeng kwa ke meetse a mannyanenyane and the book of revelation e sa re botša gape gore ka tšatši la bofelo noka ya Yufreitsi e tlo pša meetse. Gomme ge e pšile meetse, di-demons tše di wetšeng ka mola tše di leng trapped under the river di tlo tšwa. Gomme ge di tšwa, di tla thoma go lwa le batho, di tla bolaya batho, di tla fetša a certain amount of people ba ba lego mo lefaseng. ra tseba gore already ntho e thomile mola go eh, the river of your frit e pšhele and go na le video ngwe e le gore ke e bone e le gore motlho mongwe ka tla ka tla ka leka gore ke shere le lena e le gore e bele ke motho mongwe gona mo youtube o e leng gore o bantše a sepela gana mola nokeng yela ya eufrate a kgwetša a thoma go kwa sound ga ntše a sepela a bona moletenyane o monnyane a ba tša foina ga a e bja kwa moleteng ola a theletše that sound wa kwa gore ke ke yona ke di-demons tšeo di ka mola gare di-trapped di a go elela di nyaka go tšwa so ye ke yona pono ya ka ya mabane gore eh, mangwele ale a tlaga a thoma go thoma go ntšha ditlhabane tša bona ba ntšha marumo a bona and then ka nama ka phafarega ke yona pono ya ka ke no ipotsa gore ye ke swantše ke e shere le lena Lesedi a le kganye ka nako tšohle. Modimo wa magodimo a re šireletše bošego le mosegare. Re kgopela protection ya gage. A re fe maatla a go lwa semoyeng. Nto ya semoya yekhi re e lwe